Тэһэннэн, ононтон Борина хоһону наһаа сэргээн көрөрдөхпүттэн ааҕабын. Ононтон Блин Боголин Кична Дьахтар дьоло диэн хоһоонун ааҕыахпын баҕарабын. Дьахтар баайа майгыта, кини үтүө сигилитэ, кини сылаас мичээрэ бар дьонугар бэлэҕэ. Дьахтар дьоло дьоҕура, тарбахтарын талаана, сатабыллаах санаата, сайдыы суолун туоһута. Дьахтар дьоло, таптала, кини истиҥ иэйиитэ, дьиэ кэргэн үөрүүтэ, дьиҥнээх олох соргута. Дьахтар дьоло илиитигэр, киһи күүстээх санаатыгар, киһи бигэ туругар, бэриниилээх тапталыгар. Кыдьык даҕаны ровно дьахтарга сөптөөхтүк хорууллубут курдук дии. Кыдьык даҕаны дьиэ кэргэҥҥэ дьахтартан бата тутулуктаах. Эн дьиэ кэргэҥҥин дьолун түстүүгүн, эн дьиэ кэргэҥҥэ эйэ-дэм буоларын эмиэ дьахтар барытын оҥорор. Эн бу туох курдуккун дии? Барыларын тутан, барыларын маннык эн санааҕынан үчүгэйдик санаан киинэр хамсатар курдук. Ол диэн этэллэр ыал ийэтинэн диэн. Олох дьахтар тула эргийэр курдук. Уопсайынан этэллэр эбит Киһи бу олох олороругар үс көлүөнэҕэ эппиэтинэһи сүгэр диэн. Өбүгэлэрин иннигэр, бэйэҥ иннигэр уонна кэлэр э, көлүөнэҥ иннигэр сүгэр эбиккин. Онон оттон эн бэйэҥэр тускар олох олорбоккун. Онон ол курдук өйдөбүллүк өйдөөн олордоххутан олоххун толору олоруохтаххын. Өскө онну тутуспатаххын уже керегэй олох буолар.
Уонна туох чим была итити уонна бие өттүтэ көлүөнэ үс көлүөнэ сибээһин быспат туһунан. Эн оҕолоргун ийтен бараңын ол ол уруку киннер төрүттэрин эмиэ билиһиннэриэхтээххин диэн баһылаах. Муну Дьэ бүгүн көрсүбүт сүрдээх үчүгэй баатык ааста. Бүгүн кыдьык да айылханаан биһиэхэ оҥорон биэрдиди сарсыардаттан этиҥнээх ардах түһэн айылхабытын бартын ыраастаан онон биһиги бу чөбаа эмиэ сөрүүн ба күн буолла онон анаан айылха биһигитне бу бүгүн таһаарбыт курдук күн буолла мааналаан таһаарда ононтон үчөбаатык бүгүн көрүстүбү кырдьык хоһооннорбутун бары дуоһайа үчөбаатык аахтыбыт кырдьык дааны наһаа чөй бу биһи мүрү эбэбит туһунан үчөбэ хоһооннору иһиттибит Кырдьыктаҕына киһи бу мүрү эбэҕэ олорорбутунан киэн туттабыт диэн этэр курдукпут. Сабынаттан өссө дааны маннык көрсүһэ туруохпут. Биһи өссө дааны хоһооннорбутун ааҕан, маннык бэйэбит ырытыһан, дьахтар аналын туһунан өссө үчүгэйдик кэпсэтэн, куруук маннык ыһдьыхайын. Үчүгэй даҕаны алаастар диэн Саха сирин алаастарын тургурутар ырыалаахпыт. Алаас сирдэр кэлэҥҥит түмсэн олороргут быһыытынан, эһиги дойдугутун сиргитин таптыыргыт буоларгытын быһыытынан ону өссө кэнники өттүгэр харыстыахтара уонна харыстыыр туһунан дьоҥҥо өйдөбүлү тиэрдиэхтэрэ диэн мин мин үчүгэй даҕаны алаастар диэн ырыаны бу күҥҥэ эһиэхэ бэлэхтиэхпин баҕарабын.